Lok kede obino it dano weng nya lok eni message eni obino bot wan Acholi weng every district pa Acholi ma in inge lacungu mo tye boti lacungu eni kadi niang obedo i opposition dong orii dok okobo i gamente myero dok bene ebed en en acel-li wa ci Lok ada mumyero watitu i lucungu en ni, lutino mukene bene ma kwirine gudongo dong gubino gitye ki tim ber i yo maber ki wek bene jo mukene eni ocit i paliamen wek wanenu paliamen ni mono ka girumu gi wic mapat pat pat lobing capacity pa lobing ne bedo nining me konyo gang. Aloko lok lawor ni an layibi

ni gin weng gua ki opposition dong gudonyo i gamente but reason ma oweko an wek gicwal boss megi pien ojara dong obedo i parliament kuca otemo dong ki dong me aryo bene otimo his best ki wek ngat okene kong dok ka onongo ki tamo ni bur moni tye pe giculo wek boss megi kong ocit ocul peny gi penya

jo me Enoc gugamogi ki cwiny acel. Omegiwa kun oneriwa kun ongawa Akol Anthony i opposition ma naka yang en jo me South en a ki tung i South jo me North ojolo gi cing acel. Man dong tye ka ocito odoko NRM pud bene en tye ka cung Ento an atye ka wenge ni kakol pe owiny lok eni marac, pe otam pe marac. Okot Anthony, Okot Kenneth, Kenneth Okot, kong gicwal latingi. Latin dong ojule ma kwiri kwiri mo i atyek kwede. En a gi i North. Kitim turo i Mugateni mono kitem pokone. Ka dong manaka yang lutela a gi tung Amuru, South, en aye gicwalo gin keken. Meno pe rac, ngat o complaining pe, ento watamo ni latini dong opute o Kenneth okot, en a gi i North, pingo pe gi pok Mukati, lutet jo me i South bene pe owiny marac, kong bene gi gam ma a gi i North se i Amuru eni ni, atyak ca, latini okot Kenneth gi cwal i Parliament, en bene tye NRM, man lutino obedi ka jule ite NRM all along, Akolo aa gi i opposition odonyo i nrm eni ni kong en owek kare kong dok Kenneth Okot kong dok otim ngo? En mene ocito i parliament kuca wek lu North bene kong gubuny Amuru North kong dok gubuny bene. Kijila pe kigo i Ceri tungcel keken, kijila kigo Ngol kulu kigo kijila tung kuca bene. Amuru North gugo ki jil adoki nongo kot Kenneth bene gicwalo. Wun Amuru South bene wuwiny lok ka eni ki ine par di kelo apokapoka. Atye ka waci ni gitim yweyo dyekal ka giyweyo ka imiyo lutino aryo ka yweyo dyekal weka obar dyekal atir acel oywe odok kukuca latin acel oywe dyekal odok kukuca ento lutino pa laco acel lutino pa dako acel. Man tam me nono. Akol Anthony In dong itimo your best, itimo your part, an pe ape tye blaming in, jo muyeli bene dong idongo gi o, jo mutimo ngo dong itimo gin ma itwero bene weng, tic pa ma megi bene calo dan dan i parliament itimo, ibedo bene won kom me acholi kono, parliamentary ngo bene ibedo, jami weng itimo, ento pe dong ibitimo jami weng i wi lobo ni calo co mukene peke ma gudongo dong gitye, omegi ni mukene bene ma bene gi lutela ma kwiri ne, in itim ber iwe yo ka i parking mutoka ni nget yo wek okot Kenneth kong doki. Gicwalo ka ca palamen. Wun jo Amuru South wubolo bongo ikom okot pe ni yoo marac pe gengo ni a kono Anthony Akol otimo ngo a an gi woro madit pol kare akato woko amiyo tamma matye matye very clear kitem poko mugati wek ongol loka kulu tung kuca mugati bute ongol loka kulu tung kuca pe dong jwi ot acel Cer acel, ngat acel. Eni wape ka dongo. Wape ka dongo. Wape ka dongo. Ka imiti wadong, ci in omera, in kono ngana, in idanna, akol, ye lokki wek jo mukene bene ociti. Pe ni in ki opposition ma naka yang in i kombedo ki NRM bene dok en in acel-li. In ikwiri gire but pe dong kwiri dong myero in-ne kene ibed latela. Man mene lok ma an aloko i yo macek, i yo maber, ki mwolo ki woro. An aneno in ibedo ka supporting gire ka mukene, ibedo ka ngole lokka mo marac i kom i pe, ento lokka tye ni kicwal kong dwan ma an aye acwale bot jo amuru weng kong ginen bene not ni.